Comrade iwe unoti iwe nyika inoenda inoendepi? Zimbabwe inogara iri Zimbabwe, haifi yakachinja. Zvatakauya nayo ndizvo zvairi. Zvekutungamirira izvi izvo zvaunorwadziwa kuti nyika inoenda newafana awa, wanoenda nayo kupi? hapana kwavanoenda nayo iyo munorambidza kuti vatonge akaunza multiparty democracy muno ndiyani hati zanu p f takabva musango tichitaura zvesocialism yedu guta ruzhinji yataitaura ndeyesocialism yekuti means of production inoitwa collectively owned kwete kuitwa owned nevanhu vashoma shoma saka ndiwo akakonzeresa izvozvo saka vanozorambidzirei kuti vamwe vatonge kana dei vaida kuti varambidzano yakaita one party state ka takaramba tiri musocialism yedu yatakabva nayo musango tichida kuita zvecollectivization saka izvo zvekuswera kupuwa politics ekunzi nyika inoenda hakuna hakuna kwainoenda unongoti fawawa uchifa wakadaro usina chaunacho nekuda kuteedzera zvematongerwo enyika haisisiri zanu yedu yatakarwa hondo tiinayo isu takatiri zanu chaiyo chaiyo kwete zanu yemadzakutsako iyi ende hurumende yacho yeregini ka zviri kuitwa zveregionalism mukutonga yekuti unoona macabinet ministers ari enzvimbo imwe chete kumwe kusina angoti adaunzi atonge anongonzi ndewekwakati atonga ndewekwakati une kabineti ipi yakayeka manikalend ina kabineti minista here just example opa hasi wekumanikalend wakatamira baba wake vanga vari head master kumanyika vachibva waita nzvimbo ikokoko ndo anoita fanga anobva kumanikalend hasi wemanikalend mukaranga opa ngatisangotaure zvisina nebasa zvisingatipiyeyo ngatitaure zvemari yedu isoda kuguta kwete kuswera uchirwira musangano usina nebasa rese anenge achida zvemusangano wake ndiye anokampenia ega haumbotiona tichienda ikoko iye zvinoizvi hatida kumbopinda kana makampeni acho taa takagara kudzimba dzedu toita kana titengesa madomasi tototengesa madomasi otowana kamari wekusaplimenta katumara tijezi kwatinopuwa itoo Ngatisiyanei nazvo izvo zvekubatirira batirira pazanu PF. Yanga iri zanu PF yedu yakare ya ndizvozvo iyezvo izvi masarani hamuna kana vanhu vatakatinwa kuchimurenga wakawanda varimo vasara vashoma shoma vazhinji vacho ndemadzakutsira kwakangouya kutora zvigaro akabva angopinda aka iyezvo izvi yakaitwa captured zanu PF yacho iyoyo
Aiwa, kana uchiramba unazvo iwe comrade ramba zvako unazvo. Inini handingambotendi kutsigirana newe nokuti hauna kumboadhireswa pamberi pako uchitaurwa kuti nekamari ikako ndichakamisa kana inini ndikapinda mupawa saka zviri kutaura kuti chii ndongoramba ndakarumirira kuti kwai ndikaombera chomukamwa chinodona haa komuredi hameno itai mega eh itai mega zvetione kwazviri kuenda kwachona akakuudzai kuti kana yaenda ikoko inonhingirika ino, ino ndiyani ndiyani akakuudzai makaenda kumasvikiro apiko akakuudzai izvozvo kana zviri izvo zvada komuredi akafa unozvirambirani a ah, vasikana musarambe makangoshingirira nezvinhu zvisingambokucheukai kuti kunze nokunei kutoita kanzero kuti no more veteran munyika muno nokuda kwomunhu ari kuda kudya haa comrade ipapo ndinopokana newe ini kura zvako hanzvadzi wakangopfeka bhachi chete asi hausiwo wakamboona zanu p f yokupi inoti new dispensation uri kupfee makaiwanepi isirogani yokumba kwamai aniyo yokuti pfee haa iwe sara wega nayo zanu yako iyoyo unonasirana nemunhu anoda kukuteerera kana usingadi kuteererwa unosiyana naye makore mangani tine independence panapa zvinhu zvichingoipa tichitaurirana tiri mumba mumba macho ukada kutotaura wodzingwa buda saka kana wabuda kunze kwemusha unotaura neari mumba chirudziko imo nemadziro saka zvokutongosiyana nevanozvikudza ne, ne, vazvikudze asi kana wazofusirwa nedhaka vachazviziva kuti takamboudzwa kwete zvako zvekuda kunyengerera unonyengerere chiku ndakutosiya nhaka yeurombo mumusha nekuda kwekuti vanhu havadi kunzwisisa rega vapedzerane vachapedzerane nevavanofunga vanofunga kuti vakuru kudarika isu kanganwa kuti tisu taitambura tichigadzira mastructures eparty nguva yechimurenga tine pfuti kumusana mastructures ese avari kudada nawo tisu takamagadzira isu saka kana vasinei nesu ngavachiita ka isu tisu tosiyana nawo totaura tiri mumba ipi imba yedu futi izimbabwe imba yedu is not a political party a political party ichinhu chinogona kugogadzirwa nezvinotakarwira democracy democracy yacho ino ndiyo yacho iri kuitika anoitora ndiani hapana munhu anohwina election akatora nyika akaipa britain anoipa chirudzii hapana munhu anorwira nyika akatora eh, akaipa america anovapa chirudziiko america yacho vanhu ndivo vanofanira kutaura kuti ngatipe america tive pasi peamerica kwete maindividual vari kutaura zvavo zvekuzvidefendera mhosva dzavo vanoziva kuti kana vakabva pazvigaro vanoenda kujeri nekuti vane mhosva dzakawandisa Mhosva vanadzo vanoziva mhosva dzavo kujeri kwacho thats where they deserve not to, they should not have that, that freedom yavanayo izvozvo freedom yekubatirira yechisimba
comrade comrade comrade vauri kutaura izvo kuti tuvana izvo saka iwe uda kutonga kusvika wachembera kusvika wasvika kubva kore mangani tomboti waane 8 years uri kuita tomboti iwewe uri president waa 8 years waakusvika ku90 une shuwa kuti uchatonga kusvika 100 years saka inopera sei nyaya yacho iwe inini ndaiti inini ndaizviti ndakakuranisa baba ini ndaiti baba vangu izanu pefu ndozvandanga ndichiita ini ndichibva kuhondo ndiri kuhondo kwacho ikoko ndichibva kuhondo munhu anonge achindidenha ndaiti wadenha zanu pf but i eh, zvakona yaramba nyaya yacho haichaita isiyo zanu pf yandaitaura iyayi kaona ndakuramba baba vangu wotoziva kuti zvashata kana uchiona ndakuramba baba vangu inini ndakuti baba hamusisiri baba vangu zvaipa inini ndaiti any ndiri kwese kwese ndakasenzera ku 199 infantry battalion ndava zinduna ndikaenda ndaiti ndikapinda mumana magwegwe mumabhawa muya muya ukangondidenha chete ndotaura kuti wadenha zanu pf uchandiona ndonzi zanu pf uchatiza chete zvakapera time yacho inopera baba vangu havachandida saka utondiite sei zanu pf haichandida dai aindida yaindibagadzirisa zvandinofanira kunge ndichiita dai andida yandipa zvandinofanira kunge ndichida inondida sei kana ndichiti kana ndaita zvandaita yondisunga ioti kwa inondida haindidi haichandidi baba havachandida saka usati kwai ngatigare tigadzirisane tigadzirisane chii togadzirisana sei saka iwe unoda kutonga kusvika gore ripi paunoda kuti yaenda yaenda kupi nyika yacho titaridzeiwo nzira yainoenda nyika yacho comrade isusu hatisi makomrade ekugadzira isu tiri chaivo chaivo but ukana kuti ataura kudai tarwadziwa
haa taurai zvenyu makomwi chetichaswera tichatonyengerera tinei sinzi tuye nenyika 80 1980 Comrade achiri kungofamba neshoka vari kufara vana vakazozvarwa 8 vavo ndovatova nemazimota ndovatova nemamanjoni ndovatova ne iwe comrade wakauya nenyika yacho une uchingonzi nyika inoenda inoenda kuenda kupi nani inoenda naniko nyika haina kwainoenda nyika iri muno vari kuita zvemavhoti nekukambena nekudino mazimbabweans vese ah, zvine basa rei nine makomezi munoramba muchingoshandiswa haungarumi ruoko runokupa sadza ndopiwa sadza ripi ripi zvandakashandira ndonzi ndiri kupiwa nepati chii chandokupiwa ipapo chandapiwa chiini zvandakashanda ndonzanzi usaruma ruoko rwouri kukupa sadza imi tichitambura kudai takazvishandira zvinhu izvi nhasi tisu varombo varombo wokupedzisira hama dzavo vana vakazozvarwa eight ndo vatova mberi isusu tichingoramba chingoti vakomedzi nyika inoenda nyika inoenda wabva undokambena wopiwa kachisupo wogara pasi pomuti makomrades Ngatisiyanei nazvo izvo. Kusiyana nazvo. Isusu tiri state property. Isusu tiri vanhu vehurumende vegovernment. Whichever government comes. Anofanira is responsible for us. Ngatisazvinetsa izvo. Ana, hei munoziva here kuti kwakazouya vamwe, hei munozouraiwa. Uraiwa nani? Kukuuraiwa kushoma kwokuti ku 41 years ndisina chunhu. Kuuraiwa kushoma kwokuti ndinoenda ndachembera kudai kundoiswa kujeri. Haa, makomuredhi mhani tinozobatikana zvokuti ya kana ndichiona komuredhi ani uchiri kufamba musero sero by sero, branch by branch, nyika inoenda kupi? kupi kunoenda nyika iyi hakuna kuri kuenda nyika nyika iripo wani apa inoendwa naye ku ah, ah. asi tichazopepuka here tese kupepukirana kuona kuti tasafiswa for a long time ngatichibatanai tipuwe mari yedu unongoramba uchisapota vanhu vari kukusafisa vachitora vana vavo vachiuya chikuta iwe uchitwa ladha vachienda wouya nezimota iwe uri pasi pomuti iwe pamusangano eh, eh, eh, makomrade nyika inoindai kuinda nani yaindepi nyika nyika iripo iyi zimbabwe yatakatsika iyi